Y te ainda grupo di polis a di cinco lugar. Hola, awe nos a bai prome lugar. anto. Awe bo sa yega den 40 minuto anto. 40 minuten. Ok. Correct. Ke ta meta ku boso tur a bin? Pa anima, pa E kondishon? meta ta bo ta bisa nos ta bin dun mei, nos ta participa, cana den grupo y tambe pa drecha condicion dikichi. Ok, ok. So, un Saily manera tres ta full e team, team building di, berdad o no? Sí, corecto sí. Ok. Kisa nos tin e hobennan, e medianonan, e mas adultonan. Ah, e hobennan ta mas loco nunca. Thank you so much, enjoy. Okay, bro. Ya, Maya Meta. Nan a traha un excuse di team building, pero nan mester condicion. Sai bo señor ta caba bisa. Ok, ban, nos bay cana dilanti, señor. Ata Gleno o no? Gleno, bay cana. Ok. Ok, wara, wara, con nos bay sali again. Bo san deken nos por sali un rato aki? no, cana con mi, yo pensa. Epa, ¿cómo hay? Bon, abo. ¿Cómo hay que pinan? Bon, hopi bon. Hopi no hablar, ¿no? No, nada. ay, ay, ok, guarda. Nada, what is that? No, se vai começar, yo pensa, Wandri, bom, esse time mané. Tut, tut, tut, tut. Chispa, boa, quanto rende, eu.

Y den algun minuut, algun secondo, nos ta bai tin e inicio di e último dia. Último dia di e tremendo caminata aki di Aruba Bank. Como a comprende bon e corredornan ta sali prome y despues esnan cu ta cana ta sali ultimo. So e corredornan cu ta drenta den 30 minuut, 40 minuut y despues esnan cu ta cana ta bay drenta, ta bay sigui despues. Anos ta biba y directo pa tur esnan cu ta puntra. M'a lubidá mi telefon den outo, lastimamente ku mi no tin mi telefon pa sende mi manda algun saludos, pero nevertheless djes keda vòt log on, bo kòrda bo pa wak riba bo Android, kòrda bo pa wak riba bo Android, bo pa wak riba bo iPhone, bo smartphone, bo pa wak nos den momentonan aki bibo i direkto. Dal bai, dal bai, mane'e m'a bisa. Hopi karanan konosí. Bon. Polis no por a sere kaya aquí mané un, bi- un 10 minuut pasá. Falta 5 auto mas. Falta sinku. Falta sinku minut mas. Pasina. E gaya ta bai direction robes, puro bai abao. Eso. Camina ta clear. Corredona ta klaar. Police ta klaar. Anos ta klaar. Baby ta klaar. Roller ta kla. Wara wara. Mi ta sinti ko ta bira mani un trampit. Wara. Walk with Ombo. Good luck a bian si propaganda den caminata ki. Walk with good luck. Kora mo si bo per bo yabi den e caminata busca good luck nan tei. Busca nan ta den oranjo. Hey manda mi in voice manda in voice pa yan please. Eso. Petrochi. No, ki por quiere exacta. Um, auto di 24 horas? No. Carabon, con manera que he caminado sale con tu rende bay, nos bay dunabo un otro ángulo, mas como nos bay por duna na banda di Banco di Caribe. Bo a komprende ku porta nos lo por yega te einan? Den e kas ku nos lo por yega te e Banko di Karibe, pa asina nos duna bo un otro pida di e kaminata y despues bin bèk akinan na Aruba Bank pa duna bo e final. So, djis keda tune in y asina abo ku no por ta presente kinanan pa motibu bo ta na trabou òf na kas, no tin babysitter, kualkier motibu, a nos djis subi riba. Diario TV Aruba.com, Un boka bisa otro, asina nan tambe por disfruta di e transmishon ku nos ta realisando den momentonan ki ku e famia di Aruba Bank. Mane nan ta bisa Aruba Bank understands. Mane nos a kabi wòrdu informá tambe ku next riba e agenda di Aruba Bank nos a bai tin e Good for the Neighborhood. Esai ta un evento ku ta hopi konosí kaba, hopi pero hopi konosí unda ku e hubentut ta partisipá. Diferente skolnan ta partisipá pa asina kompetí drechando diferente bario òf un proyekto. I despues di esei nan ta gana un. parti supstansial pa asina yuda nan skol etcetera etcetera. E nan di tera grup tambe ta den kas. Ainda na no, na no kana si, pero nevertheless nan ta presente pa wakanto. E ora eksakto ta? Nan e ora eksakto wende? Seis ora i seis ora i mei nèt nèt to. Sinku hende tin e mesun ora so sei ke men ku e ta kuadra. Seis ora i mei nèt nèt. Yufrou kon a bai? Bon. Bon? Si. Ba kana hopi? Si, ku bo bisa? Ba kana tur kuater dia? Si. No, mi no ta kere bo, mi no ta kere bo. Bo a gana tur kuater ta yebra? Sí. Y e pienan ta na na hablar? Un poco. Un poco, no? Sí. So ahora paquete den den shape, no? Den moveción just fes cosa aquí. Masha de bo. Okay. Y bo sana tam ta di good luck? Sí, dat is tur. Ah, bo sa even obliga bo sa bin? No, No, de serio? serio. Ah, okay, bon just check, no? Door ko ben ta bedraas wat om keto. Ah, wa. Ay, ay. Dal bay. Ok, esnan ku ta kore ta sali promé i esnan ku ta kana ta sali último. Ful e kru di Ful e kru Roberto bo Mike ta laga bo na kaya. Enan di Ibirsa yudando koordiná henter e henter e kaminata aki. Bia mi pa imagina apa un call center ta basa trabajo bosa ora no tur hende cu diario TV Aruba dor com lo ta biba directo for di Sint Maarten transmitiendo week nan di latino americano esey lo tuma lugar dia Entre siman di dia sinku di juli pa diechos tres di juli ku nos lo ta transmitiendo Week na ei bibo i direkto, ful i kru ta bai. Nos bai biba na Sint Maarten pa nuebe dia. Djespes di esei Aruba, Aruba ta prome to Beker? Aruba ta prome o djespes? Aruba ta djespes, dje sinku pa. Diecisiete bai bien, ok, ok, ora cu nos caba na Sint Maarten, nos ta bai, ok nos ta cla, ok, atletanan cu a sali number un, dos, tres, cuater, ken, ken di escoger ki? Ya, dale. Uno. No, no. Salida aquí, hermano. Okay, nan te queda join, nan te queda join.

La mi kombersá ku Shanul Tòg tambe un ratu pasobra nos ta biba i direkto atraves di Diario TV. Por sierto, nos a sena, nos a sera e lasonan awe ku lokual ku Robben hasi, Diario TV tambe ta bai t'ei. Shanul, mi ta kere, hopi kansá pero satisfecho. Sí, nos ta kansá pero mane bo bisa, satisfecho. Ta kuater dia largu despues di trabou. Ku e partisipantenan ke ta bin kana ku nos, nos mitin ku yama nan danki, un danki di kurason na nan pasobra nos por organisá kualkier evento, pero sin nan partisipashon e evento aki lo no por a bira un éksito asina grandi. Esaki ta nifiká ku hopi hende ta gusta e kaminata. Un hende kabi bisa ku boso tin hasi e dos biaha? A Ibiza. Ibiza por hasi el e dos biaha, pasobra Ibiza ta esun ku ta organisá mas kaminata I tambe mi ta kere ku bèrdat, loke bo a bisa ta hopi sierto, pasobra si bo wak kompará ku añanan anterior ta tin hopi partisipante, pero si bo mira manera for di ora ku aña habri e partisipantenan ta kuminsá yama banko pa no sa, pa nan sa sigur ki temporada e bo ta bisa e kuater dia aki ta kuminsá. Paso esaki ta algu úniko paso ta kuater dia di bo ta bisa bo ta kana, pero e aña ku nos a pone tambe e korementu aserka, Dus e manera bo mira e entusiasmo i e partisipantenan ta asina animá, nan ta ègt hopi entusiasmá pa nan kana i esei ta e e loke nos kera huntu ku Ibiza i Subway nos kera logra. Pasobra pa organisá eventu, sponsora eventu ta lèuk, pero pa konsientisá e hende Pa e sigui cana pasobra nos tin sigur que nan ca cana awe kisas nan a cuminsa train cabo fue algun luna of simanan prome pero su nan a cuminsa cana awe ta un push pa nan sigui cana y mane bo mesa canamento ta hopi bon pa nos salud movemento deporte y asina ki Aruba Bank kier a copera sikiera un tiki pa yuda concientisa nos comunidad tambe. Lo cual como a gusta tambe cu boso pone na diferente post. Músika, awa pa animá nan tambe. Hopi grei. Sí, e aña aki nos a bin ku un inovashon. Nos a skohe dos organisashon tambe, ku lo ta di Clown Doctors tambe i Special Olympics, i nan miembronan tin komo tarea di animá e partisipantenan pa ègt pasá, pasobra bo ta kansá pero e tòg a bese keda un den mut. I na final e partisipantenan mes ta bai skohe kua di e gruponan. a animá nan mas mihó i e dies florin ku e partisipantenan a paga ta bai pa un di e gruponan aki. Nan no ta keda mi nada mas i gradisí bo i alabes bisa Aruba kiko ta nèks pa Aruba Wenka. Keda pendiente tin hopi mas, tin hopi mas. Awor aki mi a neba ripará ta nos ta na luna seis, dus falta seis luna mas pa aña kaba. Nos ta nèt mitat di aña i ku esaki ta sigui bus nos òf pa nos sigui organisá mas kos pa nos komunidat. I e kos ku Makabe bisa bo awor ei, nos a mester ku ora bo beng, Don, dil. I no sa mes, pero dil. Dris bisa si, dil, pasobra bo ta konfia mi hopi. Ei, bon, a nos bai un otro pos, nos bai sign off awor aki pa nos bai buska nan na un otro pos, and then pa asina nos tres bes bin bek na final. E ei, imaginaba si Makana, òn bo para yama fila, e Shanul nos bai, ban kana, ban, ban, ban kana aki, pero kòrda bo, Di nos bai ta bibo y directo for di Sint Maarten tambe, transmitiendo weeknan di Latino Americano, nos bai cu full e team. Full e team ta bulando for di dia sinku di juli te cu dia djeskuater y Janu lo cabeza cu di sea, ok bon enton abo a cu a bisa bo confia mi, confia mi dos. Semper ora mi bin cu algo nos bin cu algo sumamente perfecto. Ok maña e señal cu nos bai sign off y aki rato den un par di minuut we will be right back.